Hey. Tende. Nos tin koe papia. Hey. Tende. Nos tin koe papia. Sherifa. Ay ay ay. Another one. Another one sis. Sa di konta mi kiko a pasao. Dikon nos ta akinan awe. Paso mi ta hopi interesa den e historia aki. Bo ta kòrda kon maya mabu si. Konta mi pa altera. Pa nan tambe sa. E wak ke mester es mi te ta hon koriendo auto doing my business. Koriendo auto wak trafiko. Gewoon mi no sa si ta ni señora ni hende homber a habri nan bentana koriendo riba nos karetera gewoon tira un shushi abou. E wak mi ta manedori pero mi a korda bo number. Mi tin bo number. Mi tin bo numer plat mi a wak bo. Ke men di kere mi e kosi a trese dos sentimentu ariba seka mi. Rabia, e ta ta un momento di hopi rabia. Bo sa kon konekta mi ta ku Madre Tera. Anto doló. Paso einkelijk m'akorda riba hende, m'a buta mi mes den e sapatu di hende ku e no sa mi yo. Anto mi sa cu tin hopi hende den nos pais cu no sa mio. Ok, nos stay semper pa re-educa un cultura. Nos ta haci nos parti un granito. Anto awe hunto cu nos, nos tin un hende mas pa haci esey hunto cu nos. Nos tin Mister John America. Eso. Mi mester a puntra e palabra aki na nan papiamento cu nos ta bis'e. Cientifico ambiental. Abo. Den trinta i sinku aña haciendo esaki den experiencia. Nacé na Montreal, Canada. Ami eigenlijk nos no ta yu di Kòrsou. No. Ah, pero e papiamentu nos a bay tende un bes aki kon bon e ta. Am binti ocho aña trahando pa Selikor. Si, berdad, binti ocho aña. Inkribel, pero berdad. Ok, dus heren ya bo san sa shushao. Esaki ta pa bo awe. Tende e pa- Si. Naomi bay ba mi bek. Si. Shushao ta un palabra di tempo ami ta ta yòn. Ata ha a ta tin. Pero ami tambe konosé Sharifa he'e. Bon, ya nos ta ofreser otro dies aña, ke Si. mende. Awe esaki awor. Mi tin un cantica pa bo. Canta, canta bay gol. Na mi, na mi bebe tin. Hola wak wak wak mi tin cu bisa bo san cu Naomi Carbon e ta hopi on den tur su conan di cantica, conan local la la la la. Anto e cuminsa canta, anto e ta buta su camera anto e ta drai wami. Ami nunca no tin palabra. Dus Naomi awe ami ta bay canta, anto mi ta bira wak bo, wak cu bo por volg mi. Esaki mi ke pa tur hende na cas, abo, sigur cu ta den mi temporada na mi wak cu bo ta corda. Kiwanis Club a bin ku un plan pa changa tur e porkonan. Chang e porko! Hey! Hey! I'm trying! Si bo ke pa bin turista. Chang e porko! Eso! Ey, e kos ei no. Te promé kos ku e anochi ei ora mi a drumi, meditá, anto pon mi a pidi tera pordon na nòmber di e persona mi dilanti. Pasobra bèrdat nos hinanó ta konsiente. For di un perspektiva sikológiko, anto spiritual, vooral hasiendo mi trabou, ora mi mira e kosa akí ègt el hasi mi doló, anto e kantik'e a bini henter anochi den mi soño. Kemendi, Tio Darwin Grech, bon trabou, pasobra te awe imprinted. Nos ta mancha ki por ku John Mari nos aki. Ta nifiká ku abes el di kòrda tambe ta seka nos pa kòmbersá un ratu di e. Kon lo siña esaki? E manera ku nos komo yu di Kòrsou ta atendé ku shushedat over ta algemeen. Ami ku Sharifa ta bai un tiki mas deep den kon e ta traha riba bo sikologikamente, spiritualmente, si bo no ta un persona limpi, lòs fo'i si bo tin ku hasi elei pa lokual bo ta usa ora day to day. Pero nos ke tèkl. tur situacion awe. Paso na Corsou nos tur sa cu nos tin un problema hopi serio cu sociedad, anto nos tin nos tin abo pa awe conversa cu nos un rato. Mi ta haci mi best. Si, kico kico tur ta e cosnan cu boso a andan mak mee on a daily cu ainda no ta cambia, maske ta cosnan chikitu, cu por yuda pa nos tin un Corsou mas limpi? Si mi ta kere e tur recomendacion ta cuminsa na bo corazon. Ok, si ta un bon. Si pasobra si bo ta stima bo isla, si bo ta stima bo medio ambiente, bo naturalesa, bo no ta bay sushi. Ta eyk nan, bo ta bay mas deep. Dicon no ta stima bo isla of. òf e naturalesa. Na promé por ta bo no ta sufisiente den naturalesa, por ta bo no ta kana, bo no ta bai laman, bo no ta, bo sabi bo no ta den naturalesa pa bo mira su benefisio òf kon ta impaktá abo. Anto por ta e e nan bo no den konekshon kuné, anto e ora ei ya ta nada si mi a tira un kep den mondi òf òf mi tin mi mi truck mi pickup mi ta dump den mondi pasobra bo no e tin konekshon kuné. Einan tin ku kuminsá, nos tin tin mas konekshon ku naturalesa. Ya. Hopi bes nos ta tras di ske screen, nos ta tras di computer, tras di telefòn, a wak Netflix henter dia. Enton, nunde e konekshon ku naturalesa ta? El a bai pèrdí hopi, hopi pèrdí. Antes nos antesedornan, nan tabata riba, plug planta cosa ta henter dia en conexión cu naturaleza. Sí. Eta un verdad. Sí. Mi ta mi ta de acuerdo cubo paso hopi di mi um, manera nan mi ta teach, mi ta bay back antes, anto pa nan comprende e dicon. Paso mi ta comprende den um, psicología, por ejemplo, mi ta aplica un sistema que mi ta llama mind shifting. Si mi no laga bu comprende e paquico, anto usa bu corazón pa bu sinti, dunabu un conexión Bo ta keda ku difikultat pa trese kambio. Loke nos no ta realisá ta ku Mader Tera, nos tera, nos naturalesa ta dunando nos. Tur kos e ta duna nos. Tur kos e ta duna nos. Komo gratitut, nos deber komo su yunan ta kuid'é. Kuid'é. Pero henter e enseñansa ei a bai pèrdí. Sí. Mi, mi ta gewoon ripará, mi ta bai beach, anto no konosé nan, ta bai beach, mi ta kere nan a take it for granted. Ai, nos tin yen beach. Ai, ta nos aki, kiko kiko. Anto nan ta gewoon buta nan kup den banda, nan ta bai. Am, ami no por kere, gewoon mi no por kere. Anto laga nan bisa bo ku nan ta bai sere e beach kobrá bo sen, pa Nan ke hende pike rabia. shushi nan. Nan ke rabia. Einan nos ta. Dus, si Sí. nos mes nos ta siña kuida loke ta di nos. Anto ami ke punta e pregunta aki. Busan ta kere ku e ta bini for di kas? Pasobra si ei for bo por laga un muke para na kas komo ta siebri. Bo sa sitame den hender mi añanan na Silikon Marie para hende ta mira su kas mira esei mi tin ku tene limpi sa ke ta den mi kura sa ke ta di mi pasobra kiko nos ta hasi ku sushi nos ta tira ei afo. Yami. Afó ta afó, pafó di mi kurá, a pafó di mi outo, a osea pafó, e no ta e no ta serka di mi. Pero henter isla ta di nos, si ke si ta nos kurá henter isla no tin un pafó. Si bo ta tira e afó kiko ta bai pasa? E ta keda òf riba kaya òf e ta bai den mondi, anto laga nos kohe un kup di plastik. Hopi hende no sa atrobe ta e amor pa naturalesa pero tambe hopi hende no sa un kup di plastic ora bo ta tira afo e por keda einan sinku shen aña sinku shen aña prome ku ta bira nada bo nietonan su nietonan su nietonan ta haña e kup Ku ba tira e fo e ta haña e bèk. Kon ta ku bals? Bals no ta djei tantu aña, pero algun año si. Ok, se koe ta mi ta èrger mi. Gone. Shirley, ma abo tin OCD? No, bo sa ku un tempu nan a bisa mi mi tin OCD. Mi di no ta OCD e yama. Mi tin pashon i amor pa tur loke ta rondó di mi. Sharifa, ma bai bo kas. Bo ta limpia hinter di abo tin OCD, pero lo no sibi di nada. Dus. Pero esei ta hopi leo. Esei ta hopi leo. Generacion ta hopi leo, pa foto hopi leo. Pero kico efecto e nan tin por ta personal di bo mes? Wak, e plastic ei e ta kibra chiki chiki en ta bira locual nan ta yama microplastics. Anto e microplastics wor ei ta plama tur caminda den nos medio ambiente, den laman, den nos cuminda. Anto ultimo. Mhm, sí, den nos cuminda. Sí, sí, sí. Den Dagi nos así. pisca, nos te gusta he- pisca, pero e piscanan te come e, e, e, e, e Exactly. microplastics nan. Tin mas microplastics den laman cu tin pisca mes. Oh my God. Wow. Asina tanto, en te bira mas y mas erg. Ento, awor aki ultimo nan hasi estudio, nan a wak den nos curpa. Nos tur, abo, abo, NJ, ami, nos tur tin microplastics den nos kopa. Na he den nos seso, den nos kurason, den nos sanger, den nos, mi sa si mi a usa e, e, nos webunan di hende hòmber. E ta den. E ta e den tambe. Por ta nos sirkul den angulo ei no esti un kuen nos ta hende hòmbernan. Nos ta un bes pa hende muhe. Si. Boso a ta komprondé awor dikon e muchanan ta sali asina? Boso ta comprende ta di une ta bini y no di berdad anto ta pesi e ta tur caminda anto ora bo bira consciente di e cos aki anto tur e informacionnan aki mester yega nos school so pasobra hopi bia nos como mayor ta bisa ah nos school ta educa nan no ami ta haya cu ami como mayor tin e responsabilidad pa educa mi mes pa por pase over school por reforse. By the way, pa bien pusnan a cumpli trinta aña. Sí, verdad. Sí. Melicoor. Sí, nos ta drenta na nos trinta aña, sí. Mi ta Yes. spera cu bosnan cumpli hopi aña mas, anto gewoon sigui di berdad splica kico tur bosnan ta bezig na pone. Ami tin un fe, John, cu un dia Prome, mi ta kere prome kuminsera mi wowonan, si nos tur sigui hasi i duna nos granito, e ta bai kambia. Loke nan tin ku komprondé ku nos ta biba bo mundu ta manera un domsho nan. Kèmen di tur loke tin eifo, ku bo ta laga eifo kere, manera John ta splika ku ta eifo, e ta biba den bo paden, sin ku bo ta realisando eigenlijk. Ami tambe. No ku mi ta ta hopi drastis, pero mi tin rasa Indian, des nos tin un apresio pa Pachamama. Pero mi ultimo sinku añanan despues di loke bo ta bisa, anto nos ta, tur loke nos ta kome, bebe, kesinan ta okashoná enfermedat, mi ta kere ami ku bo mes, Naomi, nos ta den un journey ku nos a kambia hopi kos den nos bida diario. Anto tur kos ta bini tiki tiki pasobra si no e ta e ta overwhelm bo di tantu kos. Ami por dema bisnan Shona ami ta biba riba un bidi yuna pasobra ta pe konaki no di berdad ami ta haña miet di kume kos. Awor aki mi ta kere asta hala rosé ta un problema sas. Pero John tin kosnan ku nos por hasi òf ku Selikor ta hasiendo kaba pa yuda konsientisá un i tur ku por ta stapnan chikitu ku ta yuda bosnan tambe hasi pasobra nan trabou ménos. Aunke boso nan ta keda duna informashon, keda hasi bosonan parti, pero pa e ta un kos ku ta importante pa nan sa ku ta huntu nos ta hasi el. Pasobra no tin ser likor paso abo tin e privilegio di tene un sushi afó. Tin ser likor paso abo no ta haciendo bo trabou pa tene e isla limpi. Wou, nos ta hasi huntu, esei ta nos lema tambe, huntu nos ta tene e isla aki limpi. Yes. Anto nos. tambe a realisá ku ta falta di hopi informashon, hopi konsientisashon. Anto den Augustus nos a kuminsá ku un kampaña di konsientisashon tremendo, e ta Kòr Sou ku tres r's, K-O-R-R-R-O-U. E tres r'nan ta redusí, resiklá, reusá. Ok, I like it. Anto nos tin website, si korsou dòt kòm, nos ta riba Instagram, nos ta riba Facebook, nos ta riba TikTok, Anto, un dje koenan ku ami ta e hopi great, hopi hende no sa, pero bo por resikla mas ku dje sinku tipo di sushi aktualmente awendia na Kòrsou. Hopi hende no sa. Ok, menshoná nos tres, menshoná nos tres ku pa nos ta un kos ku nos usa tur dia ku mi sa ku mi por resikla. Bleki di bebida, bòtenan di plastik di bebida, karton, papel, korant, tur esei por recicla. Recicla. Y nan ta traha producto nan masha bunita mes. Ami mes a mira, ta p'esei mi ta bisa hopi hende tambe y abo tambe sa mi lifestyle ta para tras di e cosnan cu di berdad mi ta kere aden. Anto John bo a bisa un cos tambe bunita awor ey of mi ke reforce cu nos ta un isla Nos ta biba den dualidad. Esei ke men di, a no esaki ta ami, te ki nan mas yega, anto esei ta nan. Ta wòri kuné. Esei ta nan. No, esaki ta nos. Nos ta unu. Anto ta unu e kos ku tur ora mi ta papia ta dia nos bira unu, nos konsenshinan ta elevá pareu, anto huntu nos ta kuminsá trese kambio. Claro, ami ta buta mi granito, Angie ta buta su granito, John cu no a nace na e pais aki, pero e amor cu bo tin, cual nos ta hopi gradecido na bo, Yes. ta buta su granito, nos ta bira uno. Yes. Dus no, ami a ami tambe a wak e campaña, I loved it. Ta Andorinha, tornan unda nos Rosao. por, kico tur nos por Sí. haci cu e campaña aki? Sí. Wak, e e cos mas principal ta ta e ami ta e website tin un cos einan cu ta di sa a a waste guide. E e website ta na Ingles plus na Papiamento, so I mean, Muy bon. Like it. Tur tur idioma. Anto einan bo ta ripara hon ok meeting laga nos bisa un television bieu kiko mi por hasi kuné. Bo ta klik riba dje e ta mustra bo na unda bo hibe. Mi mi tin algu un sushi di konstrukshon mi a hasi un renovashon na kas na unda mi por resikla mi tur mi beton òf mi tin henter un stapel di di papel mi yunan skol skol yar a kaba anto mi tin tur e bukinan tur nan skrifnan na unda mi hibe pa pa resikla. Esaki no ta necesariamente cu bo tin cu tiri den bo clico, pasobra sushi tin balor. Tur e cosnan cu nos a tira afo por haci otro uso di dje, ento esey ta bay crea cupo di trabao, ta bay crece nos economia, ento un cos hopi importante pa Selekor ta E landfill mes. Ja. Sey nos tin ku papia pone tiki atencion den dje tambe. Laga nos di ina mesora. Sí, ban ban mesora den. Nos ta den un crisis na landfill. Sí, nos tin un crisis. E ta manera ora nos nos emociona nos ta keda sconde nan, sconde nan, sconde nan, entonces shush ta haci brabia ariba. I nan seli kòr. Dus e kampaña aki tambe ta yuda pa lokual ku ta wòrdu riba na lèndfil ta bira ménos? Sigur, sigur. Pasobra lèndfil, sa ta di dos lèndfil ku nos tin na Kòrsou es un normal pes. Mi hopi di nos sa ta tin un lèndfil ántes ban di Koraalspregt. Oh. Sí. Pero ami ta esei mi konosé. Bo konosé lèndfil? Ami konosé lèndfil mal pais. Bo ta mira edat atrobe. Sí, pe se wak, pa bo wak edat verschil kiko ta haci, ok. Ok, e di dos. Sí, un landfill na es un aspect a cera caba añanan ochenta y pico, pero e ta tera perdi, ta treinta y cinco hectarianan cu nunca mas bo por usa pa nada. Sí, el a muri. Bo por traha casa riba dje, bo por pone industria einan. Uno cos por ta bo ta pone zona panel, pero e ta tera perdi. Ora cu nos tin cuarenta y cinco hectare mas na Malpais cu ta yenando, ora esey ta yena, kiko Despues nos ta bai pone un mas na una, Christopher Park, ban di bo cas, ban di bo ah, cas. No, que men, sí. Nos un isla chiquito, pero toch, entonces sigui hap, hap, hap, hap, cu landfill nan, cu te echt horta terra di nos tour. Que nos por usa pa algo otros, sí. entonces si nos no hunto, sorry pa nos no yena landfill, Di berdad a keda atu den bo cas mes lo tin mester tin un tera pa bo pa haci esaki. Dus Corsou cu tres R. Cu tres R. Mi por subi den website wak uno mi ta hiba tur cos. Anto tur ene ta online tur dia ta men di no tin excus cu nos por. Pero bo sa kico mi ta haña straño John pa maske kico nos ta papia di nos cultura. Ora nos mes hendenan sin importa nan edad yega nos pais hermana Hulanda, ta mesora nan ta cuminsa recycle. Ya. Ta dicon bo ta kere, John? Ya, pasobra den Hulanda nan tin hopi mas aña cu nan ta bezig cune. E ta hopi mas facil pa recicla tambe. Enton ya, bo tin. E butenan cu ta echt forzabel. Mi yua bai studia in Holanda, bai Tilburg, el haña un sacu pa pone e conan recicla apart. El a bisa, ay lego mai, mi no a haci coin nunca, mi no ta bai hacié. E siguiente luna but ochenta euro. Mi bisa, amo mesora a cuminsá, mesora. Eynan e obligacion ta sinta cu si mi ta pensa cu ey, mi no tin cu haci el'e, E ta pone riba bo ku si bo no hasi el e tin konsekuensha. Anto mi ta kere i nan, aki nan a kosha bo nos no tin esei. Nos no ta Hopi tiki. reforsá e konsekuenshanan pa lokual Korekto. pasobra nos no ta sinti e tun ora nos a ta kòmbersá wor i kaba. E ta un kos kultural seka nos. Hopi kos tin ora nos ta bisa nos no sa, pero nos no sa dikon. Nos no sa pasobra nos a. dikon nos no sa. Nos no a wòrdu siñá. Esei Eksaktamente. ta nifiká e ora i ku si for di kas kaba e no ta dje importante ei pa nos resiklá. Por ta el a kuminsá kòrtiku nan kòrsou. Pero cheese effect cu no tira shushi abao. Esey caba ta un problema pa nos akinan. Hopi. Pues imagina bo pa nos yega caminda nos ta akinan cu Selicor ta haciendo e campaña aki pa nos yega na un punto cu nos ta recicla pa e shushinan por bai un otro caminda, pa nan haya otro uso, pa tin mas cupo di trabao, pa econo. Tur lo cual bo a menciona ahí John, e ta un cos cu nos tin cu reeduca den e cultura di stima bo pais. Pasobra si bo ta stim mi, manera bo ta bisa, si e kurason ta iná nan, dikon lo bo a hasi e daño? Entonces, si nos no tin esei, anto ariba nos tin ku kuminsá pone manera muchanan ta hasi straf, no? Straf. Straf mi, anto ariba mi sa ku, ey, mi ta siña ku mi tin ku hasi esaki, pasobra si no tin konsekuensha. Òf rekompensa. Por daba un ehèmpel konkreto di Selekor. Nos tin na Landfill un miliustrat, un kaya di medio ambiente. Anto, e nan bo por separá e diferente tipo di sushi ku mi a menshoná. Antes nos tabata duna lot. Así ke bo ta haña un lot, bo ta bini ku, mi ta kòrda, sinku bòter, bo ta haña un lot. Fin di luna bo ta gana òf, òf, òf un toaster, òf un rice cooker, òf un kos asini. El a yuda? Sí. Despues nos a bai over na Fun Miles, nos a duna Fun Miles pa kada binti. Pero seli kua ta tin problema finansiero nos mester a stòp. Antes nos tabata haña trinta, kuarenta hende pa dia, aworakibo ta haña kuater, sinku, así ke men. Incentiva si ta yuda, sigur sigur. Otro cos di Hulanda. Nos no por haya e machinan caminda bo ta hinca e botternan di plastic pa nos haya seng. Statiger. Dame algo. No, pero nos a por visita mi. Nos a tin un proyecto piloto na Silicon. Hopi aña pasa hunto cu algun importadornan di bebida nos a pone sesenta mil florin hunto y nos a bisa e campaña ta core seis luna. Dies mil florin Pa seis luna largu bo ta bin ku binti bòter baño un florin. Mi sa bo den dos luna sen a bai. Ta ten re largu. Naomi ba bisami awor Sharifa. Sharifa ta dor kuma studia. E idea no ta e problema. The way you say things ta e problema. Bo sa esei. Pero wak, ta p'esei ami Sharifa tin many ways. Anto ora mi ripara. Bosnan ta un organisashon, bosnan ta papia semper masha bunita, masha kla ku tur hende, pero kisas nos pueblo mester di otro manera pa nan por komprondé. Anto esaki ta sin shame niun hende ni nada, pasobra mi no ke inkulká shame, pero no ta tur bia nos tur tin e abilidat pa komprondé sierto kosnan. Anto p'esei ami tambe hopi bia mi por ta i serio, Pero mi por cuminsa joke depende e grupito cu bo haya, paso cada doel groep e manera cu bo ta reach nan ta bay ta hopi diferente. Paso para hende comprende hende reciclo di reciclahe it's a things es. Anto Celicol tin e separa con nos ta reach. diferente públiko òf e ta algu ku konhunto e mensahe aki ta bato rende? Paso mi ta imaginá mi por ta bo ta rich un young professional un otro manera, bo ta rich un mucha un otro manera, bo ta rich un hende mas grandi un otro manera òf e ta just one thing? Bo ántes nos tabata hasi tur e konan mas tradishonal den media, nos a korant òf spòt na televishon, pero wor aki nos bai full over na sóshal media. Ful over na sóshal media. Ahaa. Use is de future. Hasta nos tin un competencia cu diferente school pa nan bin cu un jingle pa reciclas y un contest entre diferente school. Chang'e porco. Si bo ke pa bin turista, ey, chang'e porco. Ey wak a mi ta yama sha leuk, mi ta yama sha. Ey wak sis, pero mi no ta yama ne busa e cupnan grandi ey ta con nan ta yama nan Stanley's? Stanley cups. Oh my God, they are so ugly. Pero ok, di baina ami por carga un de cupnan ey pero mi tin cu bisa Pa boa con di un manera creativo nos ta buta hende nan um, riusi. Mm. Paso tre ta cana cu nan Stanley Cup. Que men di tin cu keda pensa manera nan creativo cu toch a mi no ta bai la man um, cu nada di plastic. A mi den mi bida tin cosnan cu ya mi, gewoon e no ta parti di mi bida. Ya, Y no operasio ta. beter bo sa e, e consecuencia E pa bo, consecuencia, pa bo sí. salud Sí. personal, sí, bon, bon ta hacier. Pero biniendo back na e campaña tambe riba e, e website en, en riba social media nos tin role models, esaki men nos ta entrevista diferente hendenan particular kico nan ta haci pa medio ambiente, pa evita sushi of con nan maneho di sushi ta en plus nos tin diferente compania. Cu ta splica kico nan ta haci pa medio ambiente. Ya. Ok. Enton e eynan bo ta siña. Enton e cos ta por ta e prome paso ta dificil, pero una vez ta bira un custumber bo no sa mes. Ata e cos eynan. Si, nos tin cu a lleva e bira un custumber pa e bira algo cu. Anto custumber ke men di bo tin cu cambia bo comportacion tiki tiki. Tur dia un tiki, un tiki, anto e ta bira bo custumber. John, kico bo por splica mi su mi ta wak tin cierto nenan ta kima shushi. Esnan ta buta e shushinan un caminda y kima.

tóksiko pa ser humano, dioksina e ta yama. Entonces por paña kanser mesora. Muchanan tur ku ta mirando Tante Shari, nos tin sufisiente abogado, dòkter, nos mester di pari hende mas manera John, por favor. Sientífiko Ambiental. Mi gusta e nomber. Ta men serio serio I love it. Pero no tin necesidad pa bo kima sushi pasobra ya bo tin bo kliko ta tur siman nos a bin buska bo kliko anto nos tin dos be pa luna cu nos ta pasa bo sushi grof bo no tin cu paga esey si bo tin un koe grandi cu no ta pas den bo kliko bo ta bris pone pafo di bo corra anto nos ta bin buske. Gratis. Esaki men pa kiko kima sushi? Entos sushi di kura, si bo tin hopi nos tin e servisio di grijper pa korènt i dos florin nos ta bai ku henter di bultu. Esaki men e no e no tende hopi sèn. Kultura, once again, einan e kos a sinta ku nos ta preferá hasi algu ku no ta kosta nos sèn òf den nos kabes mas tempu òf den nos kabes mas esfuerso pa algu ku abo tin ku kuida pa asina e yunan despues di bo e ñetonan despues di dje E bisa ñetunan despues di bo tin un isla ku nan por biba riba dje. Locual ami ta e hopi apart, sigur banda di mi cas tin un team, mi sa con leu mas nan ta bai, den sigur mi ta un bia pa luna cine y nan ta pone nan kegelsan canti caya piki shushi. Pues aki mi ta haya yamber mas tanto di e personanan cu ta haci esaki ta macamba. Aha. Dus nan ta bin djafó bin mira importansha, paso mi ta imaginá mi nos ta siña Holanda kaba, bo ta bin Kòrsou, importansha pa piki esaki, anto nan mes ta forma nan grupo, anto no di warda pasobra kikola nos bai basi sali kòr por nos mes ta biba den e bario, dikon nos mes no por take care di e bario, anto sigur kaminda ami ta biba tin hopi laman. Dus ta importante pa make sure ku kanti kaya e kosnan no keda pegá, no tin plèstik, no tin kòp, dus nan ta tuma nan inisiativa limpia rondó tur kaminda ku nan haña. Djis ora bo pasa ku bo outo bo tin ku djis kita pa nan pa bo no dana riba kaya, pero nan ta hasié riba nan mes. Mi ta ya yammer ku e mundu, anto nos eigenlik ta e guardiannan di mundu, pero e mundu tin hendenan a krea kosnan pa. Hasi malu, keme manera bo ta bisa tur e toxinasnan ku ta den tur produktonan ku nos ta usa, hopi hende tambe no ta realisá nan ta limpia kas ku produktonan hopi tóksiko, e awa ei bo ta bash'é den bo pòchi WC ku ta bai nos riolnan, mata nos piskanan òf bo ta kue zuaye den bo kurá kual ku ta mata bo mes mata nan, kemen di tin tin un organisashon universal ku ta krea kosnan pa hasi nos malu, pa ora bo ta malu bo tin ku bai. Dokter. Bo tin ku bai dokter. Antora bo bai. Ke mende e ta un siklo. Pa bo kai den e siklo di malesa, ta mihó bo kai den e siklo di salubridat. Bo ke biba salú, felis, respirá airu limpi. Ami no sa. Am, ami ta skohe. Anto ami tambe a kuminsá ku kos tiki tiki. Anto dia m'a konosé John òf m'a wak, bo sa, Instagram ku mi a wak su koishushi ku ta parti e tres, am. Shushi nan, a mi ta cucha un pon rey cu mi gusta con nan tutsi na mi cas. A mi ta me gusta aesthetics. Mi gusta con nan cute. Super cute. Give it. Ta wendi mi ke separa mi cosnan na cas pasobra mi tin un inderdaad un saco pero atrobe tin un saki plastic cu mi ta hinca tur cu ta loke mi ta haci compost pa despues mi bay tra den cura. Dus. Shona mi ta mas siña tiki tiki. Abel nos tur pasa esaki. Si. Si anto cuminsa cu un par di cosonan no esaki cuminsa cu shen cos un No. dos tres cosonan cu bo por recicla casi tur supermercado awor aki tin un dje e centronan cu bo entrega cos pa recicla bo Si. boternan di plastic bo Bo bota nan like nos bichi di diciclean cos asina y bo bo bleki nan cu bo ta usa. Pero chon nan ta ya nada back no nan ta bisa bo na gasta nan gasolin bay tey nan bay tira e patico. Pero bo ta bay su propio carro toch. Bo ta bay nan caba. Chon nan ta comprende caminda no nan ta pensa stap een stap twee stap dri ta bira un ronchi no no mi ta pensa riba mi so e mundo di egoismo atrobe enton mi ta ya jammer bo sa mi ta ya jammer paso e cosa aki ta bay refleha. Den bo bida diario, seca bo na trabou, den bo relacion intimo, tur caminda, tur cos ta con opa na otro. Anto esey hopi hende no ta, nan no ke comprende. A mi tin pari hende cu nan ta gusta Naomi of John, mi sa si abo tambe sa, nan ta bin fecha for, a mi ke bira parti di tal bedrijf pasobra social impact. Tor mi bira wak bo kamber ku bo ta drumi aden tur dia, e impakto pulmonar ku bo ta krea ku tur bo shushi na e. A mi ta manera social kua. Laga mi spliká bo algun regla pa uso i mantenshon di. Kliko! Mi di, Kliko! E ta padera di Kliko mester ta bon será. Por pone solamente Kliko partí pa i registrá na Silicor pa for di kurá. No tira kos muchu pisá den e Kliko, esei ta bira difísil pa nos bai kuné. Ta bon? pa pone kliko pafó promé ku Shetor di Meinta, solamente riba dia ku se likòr mester pasa den bo bario. Kada kas ta responsabel pa limpiesa i mantenshon di nan kliko. An, sí, un kos mas. Tira bista riba loke no por bai den e kliko. Pa mas informashon, bishita nos wèpsait silicor punto com. Dus, mi ta sinti falta tin bia ku nos ke hor tùis un kaminda, pero nos ta biski e maskarada hungaròl ora nos kana drenta idenan. So. E no ta algu ku nos ta hasi kontinuamente tur kaminda. E ta bisa algu hopi importante di bo karakter komo hende. Sigur, sigur. Ok, dja no a lidera nos pa rete. Sí, nos ta nos un par di tempu. Little things ku un hende sinta aki nan por wak ku no ke haña e culture shock di ok, mi tin ku kambia mi lifestyle. Kiko e por hasi ku ta yuda ambiente, yuda se likor ta mester trabaha un tiki ménos pa asina e ta duidelijk pa e sta na kas ku hey bo sa nan mi duna mi granito. Bo sikiera ta algu chikiu. E prome kos ta semper tira bo sushi den bo kliko. Si bo ta kore den bo auto no tira e pafo di ventana. Mi tin bo number di auto. Pone un tas chikito den bo auto enta bo hen e konan enten. Esei ami ta hasi. Ui, ami tambe. Ami tambe tin saku den auto. Tambe nos muhe tin sapato, shimis, make up. Bo ta un ku bo ta tira bo potoshi nan tambe den. Ki mas? Ora bo ta bezig kos mas grandi ku no ta diariamente i men a bisa bo ta Bezi cu un renovacion bo tin hopi sushi limpi bo cura. Fin di aña ta biniendo tur henter limpi henter cura of henter cas. Enton si bo ta duna bo sushi na otro un compania of algo semper bin sa cazal e cor pasobra bo sa e ta bay landfill sigur sigur pero pidi segura cu nan ta bay landfill. Ora ki landfill a bira asta gratis no tin ningún excuse pa bo duna. Ya, úniko kon nan ta kobrá bo ta nan gasolin, pero mi ta komprondé esei tambe. Si abo no ke hasié, hire un hende hasiéle. Ami tin masha apresio pa hennan ku ta traha ku mi, mi tin apresio pa nan, pasobra nan ta yuda mi asina bon. Anto ta hennan ku mi ta konfia, ku ora mi sa nan bai ku mi shushi, nan a hib'é sin likòr. Ki mas? Mi tip ta, si bo ta paga un hende pa bai ku bo shushi, bo ta laga, bo ta paga mitar. Anto ora ta bin bèk ku e bòn di lèndfilt, mustrá bo ku el a bai lèndfilt, bo ta paga e di dos mitar. Johan, danki! Oíste? Ahí estamos. E nan bo sa cu nan bay lente. Golden tip. Danki e tepi pa nos tur sigur. Awor, ke men esaki yendo bo pasa bo fes mol. Sí, paso eri bo ta pagando pa un servicio anto por ta al final bo shushi no ta den yega landfill. Ey mi ta mi ta cora ma mi ta tin un palo cu a muri den mi cora ma paga un hende pa cape y bay landfill mi bisa ey bo tin cu bay landfill mi tin cel por sorgo bay landfill. Sí sí sí sí mi ta bay landfill no ori no ori bo. Mi subi mi mountain bike den weekend. Bai den Monday haya mi tronkon tira abou. No John. Miami e guy mas zundre. No John. Sí, no John. Anto abo cu ta bisebo ta trahi nan. En hon gaña bo den bo cara tambe. No, no. Un cultura, un cultura. Sí, un cultura. No pero e otro tip nan cuminsa a wak kico bo por separa. Cu e mene bisa ora bo ta bai supermercado hon. Si bo tin yu, e yunan ta haya hopi grandi. Nan un spel ku, Ey, mi ta tira e bòt aki, mi ta tira e bleki aki na nan. E zonidonan ta gusta esei. Golden tape atrobe. Si, duna bo e yunan pa nan. Leuk. Hasi un spèlètje ku ne. E ora e, si el a bira kustumber ku nan, ora nan ta lanta, e bira grandi. Nan ta sigui hasié. Nan ta sigui hasié. Si. No, op een spelen derwijs. John, tabata sumamente interesante conversa cu bo, pero fin di aña ta yegando, bosnan tin campañanan, kico e pueblo Eifonan por verwacht un tiki di bosnan? Kico tur ta bay bini pa cera aña? Wow, awon sigui nos riba e social media, esun cu bo ta gusta mas tanto, follow nos y bo ta mira tur e campaña. Nos tin un cos cu ta bisa e bario mas duradero, Cu nos a drenta den diferente bario hunto cu e organisacionnan di bario. Enton nos a stimula hende pa trece e cos. Boso hasta bo por haya cen ora bo ta recicla. Hopi hende no sa, pero ora bo tin por ehempel aparatonan electronico, bo tin un un mobil bieuw, bo tin un television bieuw, bo tin un radio bieuw, bo ta entrega na un compania cu ta na Zelandia y nan ta paga bo cash. Bo sa tende? Bosnan a tende Ke men di have hard. Mi tin un televishon na kas. Yo. Ki Masha mi was, tin e ja. warda, mi ta bai Tur, Bai tur komes kos ku ta esnan te metal, komes. si ta, si ta heru, si ta aluminio, si ta koper, tambe bo ta haña cash. Bo ta haña un scrap dealer nan duna bo cash pa es ku men. Hopi hende ta tira, letterlijk tira nos seng afo. Si. Ja. Bosan tin kolaborashon ku sierto kompanianan aki na Kòrsou ku pa e resiklahe, kiko nan ta hasi ku esaki? Si, nos a traha ku nan tur. Por ehèmpel, último año nos a tin Guardian Loop. Oke. Oke. Guardian Loop kere, ya, nan ta usa hopi bòte di awa. Ántes si tur e bòtenan tabata bai den den sushi ento bai hopi lèndfil. Nos a pone un baki apart, diferente baki, durante henter e ruta nos a rekolektá. Tur e bòternan, sugami un seis, shete kùbike meter di bòter, nos a hiba Green Phoenix, Green Phoenix ta bai mula nan, enton nan ta traha yen kos di dje, nan ta traha lampekap, nan ta traha yaberonan, enton nan ta traha ku hende ku tiki geestelike handicaps, hende ku nan ta un social enterprise, tur hende ta gana, medio ambiente ta gana, E hendenan ku bo ta no tin trabou ta gana. Bo tin kupu di trabou. Bo ta krea ekonomia ta krese. No tin nungun desbenefisio. Ta benefisio so ku bo tin ku resiklahe separado di bo sushi. Uniko kos ku bo tin ku hasi ta djis switch den momente mi no ta tira tur kos huntu mi ta kuminsá separá. Entu pone un, e mester ta fancy wou, un ka apart ban di bo koi sushi, entu ei den bo ta tira e konan, ora bo bai supermerkado, bo ta pikia bai kuné, bo ta tira nan. Pasobra nos tur ta kana ku e sakunan di supermerkado anyways, ora e pone un ban di bo koi sushi, bo ta yena ku tur bo bòtonan di plastic den dje, ora bo ta bai supermarke bo ta pikia e mesun saku ei, pa bo, bo ta hasieba si, huse bek den supermarke. Sí. Mas bo bida mas fácil. But evitá tur e microplastics ku ta bin tambe den futuro. Bo sa John kiko ta bunita ami gusta siña. Ami tin wende bo tin ku stimulá mi mente i mi sa Angie tambe awe nos ta siña asina tantu mas anto nos no ta bai kaba di siña. Pa ami e misterio di bida ta as long nos ta na bida. Nos tarea ta di siña. Anto, ami lo ke bisa pa último i enfatisá na tur mi pueblo di Kòrsou, tur hende, tur hende, Antias, e kambio berdadero ta kuminsá di paden. Mi ke pa despues ku bosan wak e podcast aki, bosan komentá, laga nos sa kon bosnan tambe ta dunando kaba un granito pa yuda i kuida i resiklá òf si ainda bo no ta hasi e. Kua ta e promé stap ku bo a tuma di awe anto ku bo ta bai kuminsá hasi chèk ku bo balornan, bo balornan propio? Òf nan, Naomi, a pasobra esakinan ta bira bo kreensiasnan, bo balornan ta bira bo kreensianan, anto e ora e ta bira un hábito. Anto ora un kos bira un hábito, e ta bira bo normal. Esei ta sculpt, eigenlik nos ta yama bo human behavior sis. Ami ke un tip of mi ke duna un tip hopi importante mane sheriff a bisa todo loke ta pafo ta paden todo loke ta paden ta pafo si bo ta lanta den un environment un ambiente ku tur kos ta bruha toxico shushi aki aya bo ta tira shushi afo bo relashon ku lokual bo ta hasi on a daily basis ta stanka bo sènsis. Aha. Mi ta kier pa bo sa ku spiritualmente, energétikamente, kosnan mester ta na òrdu, kosnan mester ta limpi pa kosnan kana pa bo. Si bo ta sinti ku esaki no ta un balor ku bo ke kana kuné, wak den bo bida kon kosnan ta move. Make sure, make sure ku abo ta hasi lokual. Ta importante pa abo i sobrá ku ta bin despues di bo. Pasobra no ta boso ta biba riba e mundu. No ta boso ta biba na Kòrsou. Rondó di bo tin mas hende ku tin ku disfrutá di tur lokual nos ta disfrutando di dje wòrdu aki. Dus, yuda bo mes, yuda se rikòr, yuda bo medio ambiente, yuda pa asina nos por hal rosea limpi. Mi sa kico nos haci cu e micro plastics nan awor aki, pero si bo por haci bo parti, haci e. Sí. Paso pa hende homber e ta keda pegá den bo bala. In the balls. Anto pa hende muhé ke remi, ke remi, e tin e efecto. Bo matriz. Matri, Matris juist. tambe. Dus, Pero ama gusta esun di in the balls. sí, infertilidad tambe ta pone cu, bo sa, nos tin cu paga tin un rato kico nos ta haci cu plastic. Sí. So make sure cu bo ta subi tur e rednan socialnan aki, paso no tin niun excus pakico no. Di se likor bo sini bo tambe duna bo organito pa asini mañan nos tin un corsou mas limpi. Un corsou mas limpi. Anto ki nos ta hasi si bo no hasi'e? Chang'e e porco. Entonces nos a dal'e tras oi oi i antes ta snel nos ta cana trai lomba di nan. John mi ta spera of ta mi deseo cu un dia se likor por invita NJ mi persona nos ke wak bosan. Organisacion mas dje cerca ami gusta siña y wak kico tur bo san tin y cu nos tambe por duna nos granito sigur nos ta habri. Anto cu esaki nos ke yama bo danki hopi danki pa haci nos mas sabí mi ta spera cu no ta ultimo biaha. Mi tampoco. No sigur cu no. Anto Henry like e mes tambe leave a message for the people out there. Sí leave a message prome cu nos clausura. Bueno entonces un cos si bo tin pregunta bo ta. Bo tin negoshi, bo ta bezig den un limpiesa grandi of bo tin cualkier pregunta tocante reciclahe of bo ke yudansa di Celicor hoon manda un email info at celicor punt com nos yuda bo cu mil amor ento mi a cora riba bo stimamento pa bo medio ambiente cu bo mama tera. Nice. Well nos a close reci den aki. Hey. Tende. Nos tin coy papia. Shushau. Si bo ke pa bin turista.